משה רבינו האט געבעטן די הייליגע באשעפער ער וויל אריין גיין אין ארץ ישראל, זאגן די חזל אז משה רבינו האט געמאכט פֿינף הונדערט און פֿופֿצן תפילות, אזוי ווי וויפיל די ווארט ואתחנן באטרעפט, עס אויסרעכענען ואתחנן. פינף הונדערט און פופצן תפלות האט ער געבעטן דעם אייבערשטן נאכאמאל און נאכאמאל, בונו של עולם איך וויל אריינגיין אין ארץ ישראל אז מען לערנט מדרש, פרשת וזאת הברכה, מורא'דיג מורא'דיג אינטערעסאנט ווי דער משה רבינו האט זיך געבעטן און געבעטן און געבעטן און געבעטן ער וויל אריינגיין אין ארץ ישראל, נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט, בעט נישט, איך שווער דו גייסט נישט אריינגיין אין ארץ ישראל. האט ער ווייטער געבעטן און געבעטן און געבעטן ביז ער איז אנגעקומען צו א געוויסע מאס תפילות, פֿינף הונדערט און פֿופֿצן תפילות, וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט ויאמר ה' אלי אל תוסף דבר אלי, בעט מיך נישט נאך איינמאל. זאגן די חזל ווען משה רבינו זאל ווען בעטן נאך איין תפילה, וואלט ער אריין אין ארץ ישראל, אבער דער אייבערשטער האט געזאגט איך לאז דיך נישט בעטן, וואס טייטש, יעדע זאך וואס א מענטש דארף באקומען, און ס'איז דא א גזירה אז ער קען עס נישט באקומען, אבער אז א מענטש אקשנ'ט זיך און ער בעט די אייבערשטער, און ער מאכט תפילות, נאך א תפילה, נאך א תפילה, נאך א תפילה, איז דא א מספר תפילות וואס ברעכט דורך, די גזירה אז משה רבינו זאל קענען אריינגיין אין ארץ ישראל האט ער געדארפט האבן פֿינף הונדערט און זעכצן תפילות, ער איז אנגעקומען ביז אהין און ער וואלט און ער וואלט ווען ווייטער געגאנגען, די אייבערשטער האט אים געזאגט אז ער דארף דאס נישט בעטן האט ער אויפגעהערט צו בעטן, ס'איז א מורא'דיגע התחזקות פאר יעדן איינעם בפרט פאר בחורים אינגעלייט וואס דארפן ישועות, איינער וויל א בחור וויל א חתן ווערן, א אינגערמאן וויל קינדער, א אינגערמאן וויל פרנסה, איך האב שוין געבעטן, איך האב שוין געבעטן, איך האב שוין געבעטן, קיינער דארף מיך נישט, קיינער הערט מיך נישט צו, איז קוק די וואך ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור, משה רבינו האט נישט אויפגעהערט צו בעטן, ער האט געבעטן נאך א תפילה און געבעטן נאך א תפילה און געבעטן נאך א תפילה, נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט דו גייסט נישט אריין אין ארץ ישראל, האט ער ווייטער געבעטן, ביז דער אייבערשטער האט אים געזאגט סטאפ, קענסט נישט בעטן. לאמיר זיך פארשטעלן ביי אונז אז אונז זאל מיר הערן פונעם אייבערשטן אז דאס און דאס באקומסטו נישט, אה, איז נישט, מענטש וואלט זיך מייאש געווען, פערטיג, שוין, איך קען עס נישט האבן, אבער אז א מענטש ווייסט ער קען בעטן די אייבערשטער נאך א תפילה און נאך א תפילה און נאך א תפילה, בפרט א א חשוב'ע זאך, א שידוך איז נישט קיין זאך וואס וואס ס'איז א זאך פאר די לעבן, ס'גייט נישט מיט איין תפילה, באשעפער איך וויל א חתן ווערן, דאס דארף מען בעטן די אייבערשטער יעדן טאג, נאך א תפילה און נאך א תפילה, מאכן שיינע תפילות פון דעם, רבונו של באשעפער העלף מיך, איך וויל אויך זיין א ערליכע איד, איך וויל זיין אפגעהיטן פון עבירות, איך וויל חתונה האבן, איך וויל האבן מיין לעבן, העלף מיך אייבערשטער. נאך א טאג און נאך א טאג און נאך א טאג ביז ער קומט צו פילט זיך אן די שיסל פון תפילות, ביז ער פילט זיך אן די מספר פון תפילות וואס דו דארפסט האבן, דעמאלטס באקומסטו עס. די זעלבע זאך אין פרנסה. באשעפער העלף מיך איך וויל האבן א גרינגע פרנסה, איך וויל נישט ארבעטן שווער און איך וויל קענען פארדינען געלט, איך וויל קענען שפייזן מיין משפחה, איך וויל קענען אהיים ברענגען געלט פאר מיין ווייב און קינדער. נאך א תפילה און נאך א תפילה און נאך א תפילה. איינע פון די לשונות פון תפילה איז פגיעה. מיט מרש נאכגעזאגט פון די הייליגע צדיק ר' דוד לעלובער זכי' סעגון עלייני פארוואס הייסט תפילה פגיעה אז מ'דארף פעגערן דעם אייבערשטן מ'זעט א קינד א קינד לאזט נישט נאך טאטע זאגט אים איך גיי דיר נישט איך גיי דיר נישט די נאש א קינד מוטשעט איך דארף א נאש איך דארף א פרייז ארויס פון דא איך גיי דיר נישט וואס טוט די קינד די קינד אקשנ'ט זיך ער וויינט און ער מוטשעט און ער שטויסט און ער קאפעט ביז מ'מוז אים שוין נאכגעבן דא האסטעס לאז מיך אפ. די זעלבע זאך דארף מען אונז טון צום אייבערשטן, אונז דארף מען זיין אזוי ווי קינדער, פשוט גיין צו די אייבערשטער און בעטן די אייבערשטער וואס מען דארף.